Salve salve salve família, aquele mesmo Arpung MC, Pícaros Pica Antes no começa vídeo família, escreve na canal, comenta, compartilha Deixa aquele like pa subi de tensão na YouTube família, ka bu esquece Comenta máximo que bu pode, partilha pa da aquele engajamento Sabe qual é, Pícaros Pica ta traze conteúdo 100% Então família, ka bu esquece ma MC Pank faze um declaração muito importante hoje de José como se ba e ma rapaz ta tenta pôs pa baxo cada vez mais tá entende? Isso é mal, ka so pa Pank, pa tudo alguém, ka nu meste pôr ninguém pa baxo, sempre nu apoia. Na medida ki nu pode, na medida di pusivel, bu ta intende? Mas kritika ten ki ten alvês, y José ku se bai é un dos kritiku tanbe, alvês ta kritika ti dimás ki ta faze pesoas mal, bu ta intende? Un kuza, mas MC Panki tanbe ka sta mutu kolabora, bu atê? Mas uniku kuza ki el fla ma José ku se bai n é grandi pa fideri di Kabu Verdi. Ken ki sta ta kunpanha notisia di pa fideri ten stadu ta odja MC Panki, rapaz la ki yunta ki da-l fama, ki inpulsiona-l, gosi rapaz sta tra-l ta tapeti, bu ta intende? É realidade ki sa ta kontise na mundu di celebridade internacional. Menti bo ta ntende un kuza? Nton é isu. Nton ta poi kel video ta pasa, nhos ta kumenta, nhos ta partilha, nhos ta tra nhos propi konkluzon di kuzê ki mc Panks ta fla. Ba ta mê ma José sa ta xantaja pesoas, sa xantaja pesoas. Isu é mal, mal, mal, mal, mal. i ki sta kontise pa nu ka nu pode xantaja ningen ningen ka merese xantaja ningen ok nhos fika ku vídeo di mc prank nu ta kontra na prósimus kapitulu di stória alguns stória si bu tene imana interesanti alguns notísia interesanti bu krê partilha ku pungu mc pa pungu partilha ku fans partilha ku fans di kanal nton bu sabe kome ki é nton é so bu manda é nos ka bu skese ok. José hii. Awo José ten un monti di algen ki el ta fika el ta xantaja. Djobe li, ten monti algen ki ta fika ta xantaja. Ten minis ki ta ten minis ki ta fika ta manda-l vídiu, ta fika ta manda-l vídiu di kes al di tal algen. E ta bira, óki, oi kel vídiu di tal algen, e tene kel oi pa el li na Kóverdi, un zénbru si. E li Kóverdi ten un pikéna ki ia ben, sa ta kume, sa ta kume sukundidu pa kodjadu. Ten algen ki ia odja, ta odja si déntu, kusa ta fai, vídiu ta manda djudze.

Se ba ya ka ten ka ten kolega se ba ya se ba ya ka ten kolega na kes kuza li se ba ya el é uniku el dja na el dja na deu ku po pa keli pa ok na na pai na txon pe po pe djo na txon se pe djo se ba di tomara dios sima yo ya to djo ta. Brila si e sa ta djou ta brila e sa ta djou sa ta buska bu pon e sa ta djou sa ta bu sta na bu kaminhada po ka po ka furta po ka faze kuza eradu ma e ta e ta bai entra dentu del e ta kaba kol ma ya mi ne ta fla kla si ba la ntxeu atrazu na no ke la o ta fla di dja si ba da ntxeu atrazu dentu merka prop e bira ta ngodjanu e bira Irmon, N ka sta morri, vida ta ngoda, e ta ta ngodona oki txê na bu bera, e ta ngodou, e ta ngodou. Ya, mo, ma ki ta ku kes santu mansu. E la, e el, e la, e sa ta bai la, ma el la, e sa ta bai pia tenta dirubou, e ka sa ta bai pia pa leba bon energia pa kaza no, mo. E la sa ta bai pia pia dirubou, e ka ta bai pia ba ajudou, mo. Abo ta pensa mesmu ma e sa ta bai? Abo, abo, abo. Abo bu ta pensa mê, mê sa ta djuda ome? Sin, kel-la ki N sta ta fla nhos, mi N ta da nhos sô ku rialidadi, rialidadi. N ka ta fala nhos ki el sibi. Ka dja dexa se bai ngana nhos, fla ma nhos, ma se bai el é pefudere, pefudere é kel gaju ki. Na Mérka, ki vida ta pasa mo na tudu artista Ki tudu artista ki pasa e ta da fama E ta da fama purkê ta tonda ton E si ki e ta faze E ta da fama gosi li E ta da fama gosi li Ta ka e ta tonda ton ma fama E si E si ki vida ta faze Nu sa sta gosi li E ta bai e ta pasa mo na kel artista Kel artista ta e ta pruduzi kel artista E ta bira kel artista ta bira famozu Ban E su si ki vida ta faze Brrrr Kel artista ten pai e troma. Kel artis ten panha trauma dja e ta fika mas fudidu kel é kel seba seba é na inisiu me e ta ben e ta e ta fazi bon senas pa bo po ganha po ganha eh bruga e ta ben e ta ben go dizajau go morti e ta dizajau panha na txon ta pou panha monti noi e kela ki pé fidera pé fidera e kela yeah. Prefider di mé, prefider kauverdianu é se ba maior fiskopata ki izisti riba di es mundu li. Ami kel-la ki é nha dôs inimigu ki N ten ki ta luta ku-es. Nha dôs inimigu ki N ten pa luta ku-el é se ba, é se ba ku Juzé, nha dôs inimigu, kel-la ki N ten ki ta safra ku-es. Má N ta luta, má N ta aguenta, nhô, N ta da sima N fla nhô. Si N fla nhos ma N ta luta ku el, N ta luta ku el. Es ki N ta luta ku el, dôs inimigu ki krê da-m na txon. Mal, ami sou un. Es é dos, mi é un. Diós, mi ku Diós da nos asaf. Nu ta, nu ta gaia e, sima N fla-u, dos inimigu ki sta sta nha purtraxi ta, ta goskoti-u. Minis Sebá ta fala mal di mi. Kredu, mon, di un mai, di un mai. Mon sta ta odjá oji própi, mon sta ta odjá un live di Sebá la, ki el ta fala mal di mi ki dan, kredu, mon, iosa. Jeová ki mai seba ta falta algen. Si ta odjá kel invidiu tanbê ki sta ta falta salamita ki sa-l ta falta-m. Seba ten koraji di falta di koba salamita. Mo tudu algen mo mo kusa mo mo é binitu pur isu ta fla mo seba ka ten dó ka ten Deus ku el. Kusa ki mo é ke fi di Deus la ta ke fi di Satanás la ta koba ta koba algen ta koba salamita. Kuzas ki kel la ka ta tradu di boka pa fladu ma el. Pamodi abo ten familia, abo ta para, abo ten kel-li. Riku ri kuzê, amor? O rikeza! O riku oi kuzê, minins? Minins, kua ki sa ki é riku? Ma ki sa ta pasa mal, ma? Minins, abo gosta di posera un kuza, bu ten ki ta, bu ten ki ta pasa mal, ma. Bu ten ki ten kustu, ma. Abo gosta di pa ten un fama, ten kustu, pa ten.

Nha, Anho bo pensa ma ser famozu Anho bo pensa ma ser famozu Mi é toa, mi é, mi é fásil Bué ben bu ser famo, bu ser fama Ué mi ke mi li Pa ngama konxedu ami no é kele kanal Pa ngama ser konxedu Ê umiliason di Sebá Ê umiliason di Juzé Ê umiliason di mi Ê umiliason di un monti di algen Oi es ka oia modi Minis ami li pa ngama ser un bokadinhu konxedu kel é ka na ki kel é ka nada na vista du kel é ka nada Oi ami oi oi oi mon kin pasa Ei Sebá pa si ladu ei Juzé pa si ladu ei bu ta resebi so mo mensajen di algen ta koba-u na bu mãe ei kel-li kel-la. Abobá kel-li kel Ui, tu ta dexa João mortu Aaaaaa Inês, yo li, ser famozu é ka fásil Kel-li ki ten ki nhos ten ki ta pô na nhos kabésa Ma ser famozu Haaaaaa Nhos ka ta oia Jason Bible la Ser famozu é modi Nhos ka ta oia Burna Boy Ser famozu é modi Ser famozu Haaaaaa Ser famozu bu ten ki sufri.

N fla nhos, Ho el la, un muer monti repa merkanu la, sa ta dize, Dja sedi di fama, pô, kel fama ki es tene la, ku tudu kusa, ku, ku jatu privadu, Lamborghini, Ferrari, y kaza di sen milhons, ku, kuzê? Má filisidadi ka sta la, ha-ha-ha, filisidadi ka sta. Felisidadi ka sta la. Dja-m fla nhos, minus. Ka nhos dexa el pô fama, minus. Ami dja, ami sa, ami dja. Ami dja na kuza ki é ngon. Dja n oia ma n sta fixi Nga meste kes fama di pasa mal Pamodi n ta pasa mal Minês So pa nhos oia ma fama é un kuza ki ten muita kustu Muita kusta muitu responsabilidadi Ya fama. Ten, ten, ten un monti kustu, ten un monti rasus, rasuskubilidadi na fama. Bo pensa ma fama ta, bu ta nase ku fama? Bo la, bo logu nase kuachi na kaza famozu, bu ten ki ta kura, bu ten ki ta ba pa kel ladu di, pa kel, pa kel ladu, ku ki ben, pa kel ladu. Ya N tevi tipu si bai pfidi pe fudedi pe fudedi ta bai ta po na kel la undi ke sta e ta kurou la pum po se sima e o pensa ma mi o pensa ma mi ma kuze toa o pensa ma ten o pensa ma ten jatu privadu ma ten barku privadu o pensa mi fasil ten bon kaza o pensa mi fasil anhus pensa mi fasil mi ka fasil no. Ku sala brinkadera. Fla nhos, ka nho li ludi ku fama no mi, mi fama e ka nada. Ami pa mi fama e ka nada pa mi. Ka nhos ben ludi ku fama pa nhos fla ma kel la é famozu. Txeu, abo famozu alvês. Bu ka ta sai nen di li sin pa ba kume un, pa ba kume un P'u sta sábi, p'u sta sodável na rua si P'u sta sodável na rua Pamodi ku medu ma mama argen da-u teru Ya ku algen ku medu ma mama argen da-u teru Ya Kel-la ki é kustu di fama Fami si Sta na brigaderu É kel-la ki se ba sta si tras Kel-la ki se ba sta si tras. Seba propi sorti pa es fidé riba na cruz e bai so si catis. Ma el seme gosta di seba ku José, e seme seme es gosta di seme es gosta di fama na ah nha genti. So pa e fidé ri txoma es e dja sta la ta kori ta bai e ba toma kumpriminsiu ya kela n'ten serteza minis minis n'ta jura ma pa e fidé ri ta txoma seba. Sê ba ben li, ben panha nha festa i ma lógu nu tene kel kuza privadu pa nu faze. Kel-la sê ba ta ba ben diraganhadu pa fama. Haha, bo sê ba gosta di fama, mininu. Ka ten algen na mundu ki gosta di fama sima sê ba, ti, pamodi sê ti si ki da tanbê. Ti si ki da. El pa fama e ka inporta, el pa fama e ka inporta, e ka inporta pai na txon pa e po-u, e ka inporta faze kuza ki da pa fama. E. Es goa es ta pensa ma fama ma é koba algen es na se mentalidadi é kel la status ma es ma es é famozu ya na ses kabesa es es ta atxa ma es é famozu ya sima se bai na se kabesa el ta atxa ma el é famozu. Di koba. Sima Juzé tanbe, el e ta atxa na si kabésa ma el e famozu. Ya. N ka sa kuzê ki é fama. Má fama i pa bo intrega kabésa-l pa Satanás. Poi intrega kabésa pa bu pode bira famozu. Pa bo é poi intrega spritus bu korpu sin ma sta. Asi bo bu ta bira famozu bo. Asi bo bu ta bira famozu. Asi, asi fama ta ben. Ê, eu pensa ma fama. Oi kila é mo kila ki faz pa es pô na ses kabésa mo Mo fama ten kustu mo Ten kustu brother Fama ten kustu Salve salve salve família, klinhas mara punga mc píkaru spika Anti nu kumesa vídeo família skrebe na kanal, kumenta, konpartilha Dexa kel like pa subi ritenson na youtube família Ka bu skese kumenta másimu ki bu pode partilha pa da kel ingajamentu Sabe kual é, píkaru spika ta traze kontiúdu 100 pur sentu Nton família ka bu skese ma mc panki faze un diklarason mutu inportanti oxi di Juzé ku Musebá i ma rapás ta tenta pô-s pa baxu kada vês más Isu é mal ka so pa panki pa tudu algen Ka nu meste pô ningen pa baxu, sénpri nu apoia. Na medida ki nu pode, na medida di pusivel, bu sibi. Mas kritika ten ki ten alvez i José ku Sebaia un dos kritiku tanbe, alvez ta kritika ti dimas ki ta faze pesoas mal, bu sibi. Un kuza mas mi sibi Panki tanbe ka sta mutu kolabora ba ta. Mas uniku kuza ki el fla ma José ku Seba na grandi pafideri di Kabu Verdi. Ken ki sta ta konpanha notisia di pafideri ten stadu ta odja mi sibi Panki, rapaz la ki yunta ki dal fama, ki inpulsional, gosi rapaz ta tra-l di tapeti, bu sibi. É realidade ki sa ta kontise na mundu di celebridade internacional. Menti, bo ta ntende un kuza? Nton é isu, nton ta poi kel vírus ta pasa, nhos ta kumenta, nhos ta partilha, nhos ta tra nhos propi konkluzon di kuzê ki MC Panks ta fla. Ba ta mê ma José sa ta xantaja pesoas, sa xantaja pesoas, isu é mal, mal, mal, mal, mal. i si ta kontise ba nu ka nu poi xantazia ningen ningen ka merese xantazia ningen ok nhos fika ku fidi na misi panki nu ta kontra na prosimus kapitulu di storia algun storia si bu tene i manda interesanti algun notisia interesanti bu kre partilha ku pun misi pa pun partilha ku fans partilha ku fans di kanal nton bu sabe komiki nton e so bu manda e nos ka bu skese ok.